شکیل بلوچ شکیل خاں کیا حال چال ہے؟
بالکل ٹھیک غضنفر خاں مارکا تہاڈا کیا حال ہے خیر خیریت ہے؟
دوستو اج اساں گال کریندے پئے ہیں اسلام آباد دے وچ ملک دے جڑے ڈو ترے وڈے ایشوز ہیں تو پتہ جی میں اساں ایک سرائیکی وسیب دے معاملات دے تے بھی گال مہار کریندے ہیں تے ملک دے وچ جڑی صورتحال چلدی پئی ہے سیاسی معاشی جو بھی وݙے مسائل ہن جیڑھے میڈیا دے اتے ڈسکس تھیندے پئے ہن، سوشل میڈیا تے ڈسکس تھیندے پئے ہن، اوندا حال حویلہ کریندے ہیں۔ اڄ وزیراعظم صاحب جیڑھا ہے اسلام آباد اچ جیڑھا پاکستان تحریک انصاف دا احتجاج تھیا ہا اوں احتجاج دے نتیجے وچ جیڑھا تھیوݨ آلا نقصان ہے اوندے بارے اچ اڄ ہک حکم ݙتے کہ مقدمات درج کیتے ونڄن۔ کہ پاکستان تحریک انصاف دے شر پسندیں دی وجہ توں اسلام آباد اچ نقصان تھئے، ملک دا معاشی نقصان تھئے، ہک سو سٹھ ارب روپے دا نقصان، انہاں نے آکھیے کہ پنج ڈینھ لاک ڈاون رہ گئن اوندی وجہ توں ملک دا ہک سو سٹھ ارب روپے دا نقصان تھئے تے اے جیڑھا پاکستان تحریک انصاف اے اے انتشاری گروہ اے، پارہ چنار اچ لوک شہید تھئن، انہاں دی حکومت ہے اوں صوبے دے وچ انہاں دی انہاں دو کوئی توجہ کینی تے انہاں نے ملک دی معیشت کو تباہ کر دیتے ایک سو نوے ارب ایک سو ساٹھ نہیں بلکہ ایک سو نوے ارب روپے دا نقصان وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ تھے تے ساکو چاہیے کہ اساں یہ جڑے ملکی ہاتھ نقصان دینے پین ملک کو ساکو انہاں دے ہاتھ تروڑنے چاہیے دن ساکو انہاں دے خلاف یہ تقریب کار ہیں انہاں دے خلاف مقدمات درج کرنے چاہیے دن اے گالھ کیتی وزیراعظم صاحب نے شکیل خان وزیراعظم صاحب دا جڑا اے اج قومی سلامتی دے حوالے نال اجلاس آ اوندے وچ انہاں نے اے باقاعدہ خطاب کیتے اور اے خطاب جڑا اے قومی میڈیا تے نشر وی تھے وزیراعظم دے ایں خطاب کوں کیویں ڈیندے پئے گزنفر صاحب وزیر اعظم دا اے جڑا خطاب اے یقینی طور تے ہک جڑا روایتی نوعیت دا خطاب اے اور ہمیشہ کنیں پی ٹی آئی اور نون لیگ دی ہک ٻئے دے نال جیڑھی مخاصمت ہے، مخالفت ہے، اوں دا ہک آئینہ ہے، اوں دا ہک تسلسل ہے تے پی ٹی آئی دے حوالے نال ایہ جیڑھا نقصان تے یقینی طور دے اتے ہر وقت تھیندن، جیڑھے ویلے وی ایں قسم دا کوئی احتجاج تھیندے، جیڑھے ویلے وی ایں قسم دے کوئی معاملات تھیندن اور خاص طور تے اگر او متشدد ہووے اوندے تشدد دا عنصر شامل تھی ونجے۔ اسلام آباد دے وچ تہاکوں یاد ہوسی کہ پہلے وی قانون سازی تھئی ہوئی ہے کہ اسلام آباد دے وچ جیڑھا پروٹیسٹ ہے او نئیں کیتا ونج سکدا اسلام آباد دے وچ پروٹیسٹ اتے پابندی ہے ٹھیک ہے نا تے اوندے باوجود ہن پی ٹی آئی کوں انتشاری ٹولہ آکھن یا پی ٹی آئی دی اپنڑی قیادت جیڑھی ہے او او جیڑھی ہک پاسو تاں او نون لیگ دی تنقید دا اپنڑے سیاسی مخالفین دی تنقید دا سامنڑاں کریندی پئی اے اور ڈوجھی طرف او اپنڑی جماعت دے چیئرمین دی ذال دا وی تنقید دا سامنڑاں کرنڑاں پوندا پئے ہنڑ اوں ذال کنڑے کوئی ویسے پارٹی دا عہدہ کوئی کائنی او انڑیں کوں بغیرت وی آدھی اے بہہ کے ٹھیک اے نہ سنگھ او انہیں کوں کفرند وی آہدی ہے او انہیں دے نال پتہ نی کیا کیا بھگوڑے وی آہدی ہے پتے انہیں دے بارے وچ کیا کیا کلمات او ادا کریندی ہے تاں غضنفر صاحب گالھ اے ہے کہ جیڑھے ریاستی اعلانات ہوندے رہندن او تاں ٹھیک ہے جو انہاں نے اپنے بیانات ڈیونے وزیر اعظم صاحب نے وزیر اعظم صاحب نے ایندے علاوہ بیا کیا بیان ڈیونا ہا تساں اے ڈساوو۔
لیکن جیڑی چیز ہے اے بیان کیا کہیں ای آن گوئنگ جیڑی سچویشن چلدی پئی ہے اوندے وچ ہک پیغام ہے ہک میسج ہے ہک ایو ہے کہ فردر پی ٹی آئی دے نال کیا تھیوݨ ویندا پئے اوں سلسلے دی وی کنے ہک کڑی ہووے لیکن پی ٹی آئی تے حکومت دے درمیان ایں ول جیڑا سب توں وڈا ٹاپک یا جیڑا سب توں زیادہ اختلاف دا معاملہ بنڑیا کھڑے او دھرنہ ختم کرنڑ واسطے ریاستی اداریں خاص طور اتے فوج دی طرفوں یا پولیس دی طرفوں کوئی گولیاں چلاونڑ انہاں کوں منتشر کرنڑ واسطے گولیاں چلاونڑ اور اوندے نتیجے وچ ہلاکتیں اور زخمیاں دی گالھ گھیج تھیندی پئی ہے اور ڈوہیں پاسوں مطلب اے ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی جیڑھی ہے او مبالغہ آرائی نال کم گھندی پئی ہے۔

اوکے اچھا اے جیڑا ہے نا ڈوئیں پاسو جیڑا ہے ایک عجیب جی کلیم تھی نے پین معاملات تھی نے پین حکومت دی طرفوں اے دعویٰ کیتا وینا پہ کئی قسم دی گولی نہیں چلائی گئی تے غزل پر صاحب اگر گولی نہیں چلائی گئی تے جیڑے لوگ او اٹک کنے نہیں جھلی جے جیڑے باقی ہر توڑی ہی کوں ریتی دیوار بنے دے میں پہنچے تے او وال واپس کیوں چلے گئے

تھی گئے نا اور پی ٹی آئی جیڑھے طریقے دے نال آندی پئی ہئی اوکوں روکن دا طریقہ کیا ہا کوئی کوئی دوست اے ڈسا ڈیوے کہ اوکوں کیویں روکیا ونجے ہا نا کہ او رک ونجے نا اور او ونج کے مزید اگوں ونج کے توڑ پھوڑ یا جلاؤ گراؤ دا معاملات نہ کرے نا تھی گئے نا تے اے جیڑھی ساری صورتحال ہئی ایں ساری صورتحال دے وچ ریاست کوں سختی دے نال پیش آونڑاں اوکوں ریاست سختی دے نال پیش آئی اے۔ حکومت حالی تک وی ہلاکتیں دی یا زخمی تھیونڑ آلیاں دی ہکوں نئیں ملیندی پئی کہ گولیاں نال کوئی زخمی تھئے یا کوئی ہلاکت تھئی اے لیکن بی بی سی دی جیڑھی رپورٹ اے اوں نے ونج کے اج کافی یا مچائی ڈسکشنز وی اپنڑاں ایہو کیتی سی اور اوکوں زیر بحث وی آندا گئے کیونکہ بی بی سی ہک ایسا ذریعہ اے جیکوں لوگ کافی زیادہ اتھینٹک وی سمجھدن۔

پی ٹی آئی بہوں سارے مسئلے مسائل تے پریشانیاں دا شکار تھی چکی ہے انہیں دی قیادت کو سمجھ نہیں آندی پئی کہ اساں کیا کرنے پے وزیراعظم دے بیان کنے سمجھ اے حکومت تے حکومت دی پالیسی سمجھ آندی پئی ہے کہ او انہیں کو مزید رگڑا ڈیوݨ دے موڈ اچ ہن اور ایں واسطوں پی ٹی آئی جیڑھی ہے او بڑی کمزور پوزیشن اچ ہے م قیادت انھیں دی آپس اچ اختلافات دا شکار تھی چکی اے۔ ہک ٻئے کوں برا بھلا آہدے پیٹن، ہک ٻئے کوں ایہو کیتی پئن او پروٹیسٹ کریندے پئن۔ جا جھیڑے جھٹھین بالکل باقاعدہ کور کمیٹی دے اجلاس دے وچ ہک ٻئے کوں گھٹ ودھ آلایا ڳئے۔ ہک ٻئے دے اتے اینویں سمجھو اے آکھیا ڳئے ہک ݙوجھے کوں ذمہ دار قرار ݙتا ڳئے کہ جیڑھا اے دھرنے دی جیڑھی ناکامی اے اوندے وچ کہیں نے آکھیے توں ذمہ دار ہی ہوں کہ او ذمہ دار ہوں کہ توں پہلے گئی ہوں کہ توں نہیں آیا ہوں کہ توں کتھاں ہوں کہ توں کتھاں ہوں ایں طرح دی جڑی ہے نا تانے مہنے الانبھے ایک دوجھے کوں ڈتے ویندے پئے اتھاں۔ ڈتے ویندے پئے ہن او پی ٹی آئی کوں اے نیکسٹ ڈو ڈو ترے ڈینہہ پریشانیاں وی نال نال گھیر گھدے نا ہک تاں گورنر راج آلی ڳالھ تھیندی رہ ڳی اے اوندی وجہ کنوں انہیں کوں فوری طور تے اتے صوبائی اسمبلی دا اجلاس وی سڈواوݨا پئے ڳئے تاکہ اوں کنیں بچیا ونڄ سڳے کہ آئین دے تحت اوں ویلے تک اسمبلی ڈیزالو نئیں تھی سڳدی اگر سیشن چ تھینداں تاں اسمبلی سیشن وچ ہووے تے ݙوجھی جیڑھی ڳالھ چلدی رہ ڳی او اے پی ٹی آئی دے اتے پابندی دے حوالے نال ٹھیک اے نا سئیں پہلے پہلے مختلف کارنرز دی طرفوں بیان بازی شروع تھئی ہے کہ پی ٹی آئی انتشار پھیلاونڑ آلی وائلنس آلی ملکی مفدات دے خلاف کم کرنڑ آلی ہک جماعت ہے لہذا اینوں پابندی لا ڈتی ونجے تے ایں سلسلے دے وچ سب توں زیادہ جیہڑی پیش رفت کیتی ہے او بلوچستان اسمبلی دے نے کیتی ہے جتھاں قرارداد منظور کیتی گئی ہے کہ پی ٹی آئی دے اتے پابندی لا تے غضنفر صاحب اے جیڑھی بلوچستان اچوں قرارداد منظور تھیندی پئی اے نا ایندی اہمیت کوں نظر انداز نئیں کیتا ونج سگدا کہ آخر بلوچستان دے وچوں قرارداد دا پاس تھیوݨ دا مطلب کیا اے کیونکہ بلوچستان دے وچ جیت ہار جماعتاں دے وچ شمولیت کوئی بندہ وی جتھاں وی کہیں جماعت دے وچ ویندے اوندے وچ اسٹیبلشمنٹ دا بلوچستان دے وچ ٻہوں زیادہ کردار اے اور اتھوں دے لوگیں دے وچ اوندا کافی زیادہ

زیادہ لبیک آہدن ٹھیک ہے نا سا تو ایندے جواب دے وچ
کے پی کے دے لوگیں دی طرفوں وی کوئی نہ کوئی اے پی ٹی آئی دے لوگیں دی طرفوں وی رد عمل آئن انہاں نے آکھیا کہ اساں وی بھلا اپنا کوئی قسم کوئی قرارداد پاس کر گھنسوں یا کر گھنسوں قرارداد پاس کرن دا ہن ہک پابندی پولیٹیکل کہیں پارٹی دے اتے اوندا کوئی پروسیجر ہے اوندا کوئی طریقہ کار ہے اوندا کوئی معاملات ہیں اگوں اپنا ڈیکھسن کہ انہیں کیویں پورا کیتا ونج سگدے یا یا کیتا ونج سگدے کے پی کے دی حکومت دی طرفوں جیڑی پابندی دی قرارداد اگر اسمبلی اگر کے پی کے اسمبلی پاس کر گھن جیڑی نون لیگ دے پر اوں دی کوئی وقت تے اہمیت کوئی بار کہہ اوں قرارداد ہے جیڑی بلوچستان اسمبلی نے پاس کیتی ہوئی ہے زیادہ نہیں ہوندی سو اکبر صاحب اج جنازہ وی پڑھیے گئے ٹھیک ہے نا شادن لنڈ والا وی جنازہ تھی گئے ٹھیک ہے نا تے تے پی ٹی آئی ہر حال اچ لاشیں کوں ہر حال اچ زخمیاں کوں اڈے توجہ مبذول کرا کے اپنی جیڑی انہیں دی پسپائی ہے اپنی جیڑی انہیں دی لوگیں دی جان کو خطرے سٹن والی حرکت ہے اپنی انہیں دی جیڑی سیاسی ایف بے دے نال کھینچا تانی ہے ایندی خاطر پارٹی قیادت دی خاطر یا باقی سارے معاملات دے وچ اوں کنے کوئی پردہ پاوٹ پردہ اوں پردہ کوشش چاہندی پئی ہے پی ٹی آئی اور او نا نچوڑ دی طرف حالی تک مطلب اے ہے کہ غضنفر صاحب پی ٹی آئی دی نان سیریسنس دا ایں کنے کہ سارا دوجا تریجا کی ہے کہ پی ٹی آئی اے دعوی کریندی کھڑی ہے کہ اوندے ورکر مارے گئے اوندے ورکر زخمی تھئے

دعوی کیتے کہ بارہاں لوک جیڑھے ہن اساں ایڈنٹیفائی کر گھدن جنہاں دے وچ انہاں نے ناں وی گھدے کہ ایبٹ آباد دے ہن تے بلوچستان ڈیرہ غازی خان راولپنڈی کوٹلی ستیاں دا او ڈسے دے بیٹھے ہن تے باقی وی انہاں نے آکھیے وی ساکوں جیڑھے نا ڈیٹیل آندی پئی اے تے اج جیڑھے سارے جیڑھے چیئرمین ہن انہاں نے وی اپنے تمام ملک بھر دے اراکین قومی اسمبلی کوں صوبائی اسمبلی کوں اے ٹاسک ڈے ڈتے کہ او آپݨے آپݨے حلقے دے وچ جیڑھا ہے او ݙیکھن اور لسٹاں مرتب کرن، پی ٹی آئی اینوں تاں ظاہر ہے کم کریندی پئی ہے، بہرحال جیڑھے ایہ دعوے ہن خاص طور تے لطیف کھوسہ صاحب ݙو سو چھیونجے دا فگر گھن کے آئے ٻیٹھے ہن تے کوئی امریکہ دے وچ شہباز گل صاحب سو توں ودھ ݙسیندے ٻیٹھے ہن، شیخ وقاص اکرم چالیہہ پنجاہ ݙسیندے رہ ڳئن، ایویں بیرسٹر گوہر نے تقریبا ویہہ پنجویہہ تریہہ ݙسے ہن تے نال جیڑھے۔ پندرہ سولہ بندے ڈسے ہن اپنا روف حسن صاحب نے ایویں ہی سلمان اکرم راجا ہر جتنا بھی پی ٹی آئی دی وڈی قیادت ہے اوندے جڑے آپس دے وچ بیان ہی نہ پہ ملدے ہن این طرح دا میکو لگدے کہ کوارڈینیشن دا کوئی فقدان ہے کہ پہلے تاں اے جڑی جماعت ہے جڑی معروف ہے کہ میڈیا اسٹریٹجی دے وچ کہ کیویں میڈیا کو ہینڈل کرنے کیویں میڈیا کو انہاں نے بیان دیونے تے کیویں تساں اپنا بیانیہ گھڑنے بیانیہ گھنݨ دی ماہر جماعت ایں موقع تے آ کے اتنا کنفیوز تھئی اے کہ انہاں نے ہک اپݨے ورکر دی جیڑھی آکھو لگن آکھو او اپݨے ہک چیف دے اکھݨ دے اتے فائنل کال دے اتے بیچارے نکتن او ݙو ترے راتیں سفر کریندے رہ ڳئن ایویں سیالہ انہالہ موسم دی سختیاں برداشت کریندے رہ گئن لیکن او جیڑھے شودے بیچارے زخمی تھئن یا اوندے چوں کجھ شودے مارے گئن انہیں دے بارے اچ انہیں دے کولوں کوئی اطلاع کینی کشے کینی اے کیا میں کوں لگدے کہ پی ٹی آئی دا وچ جیڑھا انتشار اے ایندا اے کیڑی شے دی گواہی ڈیندا پئے۔
ڈیکھو سی پہلی گال تاں اے ہے کہ میرا خیال ہے کہ جیڑھے جیویں بھج کے گئے نا۔ او ولا دوبارہ پارٹی قیادت نال کہیں رابطے وچ نی آ سگیا۔ ٹھیک ہے۔ جیڑھا جیڑھا اتھوں پھرا جیڑھا جیڑھا علاقے دا جیڑھا ہی دا معاملہ ہا۔ ہن گل کرو کہ اے جیڑھے پی ٹی آئی دے وڈے ناں ہن ڈیرے دے ہن جنہاں وچوں خواجہ شیراز صاحب ہن یا کوئی بھٹانی صاحب ہن تے ڈے ہن انہاں سارے کوں لوک پی ٹی آئی دے لوک ہی تنقید دا نشانہ بنڑے بیٹھے۔

اور سارا دا کچھ شہید ہی کہہ لیتی ہے سب پیپلز پارٹی نال تعلق رکھے نے اور بالکل غلط بیانی دے تے مبنی ہے ایویں ایک پروگرام دے وچ ایک صحافی اے دسے دا بیٹھا ہا کہ انہاں نے ڈیڈ باڈیز ڈیڈ جنہیں لوگ گن شوٹ دے نال ماریا گئے جو کیتا گئے انہاں وچوں ایک اسلام آباد دے جڑا پی ٹی آئی نے ایک لسٹ جاری کیتی جڑے پہلے پہلے دی یا تھی رہی گئی ہسپتال والے نے حکومت نے تردید کیتی کہ جھوٹی لسٹ ہے انہائیں وچوں ہک ہک ہلاک تھی وڑا لے وفات پا وڑا لے بندے دا انہاں نے رابطہ کیتے ان دی ٹریس کرن واسطے گئے ہوں ایڈریس دوتے گئے تو انہاں نے انہاں دا ایتھا ہے ہی کہنا ٹھیک ہے سو ایسے کوئی ݙوہیں پاسوں دا پروپیگنڈا یا چیزاں ٻہوں سارے ایسے چلدیاں پئن تے ݙوجھی طرف جیڑھا ہے غضنفر صاحب جیڑھا ہے مفتی اللہ جان ہے او کیوں چاہ دیتا ہے ہم او وجہ ہی آئی نا کہ او اون مفتی اللہ جان نے عدالت پیشی تے آکھے کہ میں جیڑھا ہے پیمز ہسپتال دے وچ ایشو کچھ پتہ کرن گیا ہمیں کہ پاکستان تحریک انصاف دے جیڑھے ایں دھرنے دے وچ زخمی تے ہلاک تھیوݨ آلے لوگ ہن انہیں دا میں اوں سٹوری تے کم کریندا پیا میں ڈیٹا گھنݨ گیا ہاں میں او کوئی ہی بنیاد دے اوتے سٹوری دے اوتے کم کریندے ہوئے مطیع اللہ جان کوں چا گھدا گئے ہی سٹوری دے اوتے کم کریندے ہوئے بی بی سی دی رپورٹ ٹیم رپورٹر دی ٹیم ویندی ہے ہسپتال دا وزٹ کریندی ہے تاں اوندے نال انہیں کو آکھیا ویندے کہ اساں تہاڈے نال گالھ نتھے کر سگدے، ڈاکٹرز آفیشلی وی انہاں نال کوئی گالھ کرݨ واسطے تیار نئیں ہوندے یا کوئی انفارمیشن ݙیوݨ واسطے تیار نئیں ہوندے اور وزیر داخلہ نال اپݨا انفارمیشن منسٹر نال انہاں دا جیڑھا رابطہ تھیندے او وی کوئی انہاں کوں خاطر خواہ جواب نئیں ملدا لہذا ہک پاسوں تاں اے ضرور گالھ اے کہ اساں پہلے وی آہدے ٻیٹھے ہاں تے ہݨ وی آہدے ٻیٹھے ہیں کہ لوک تاں موئے

جتنے کتنے تہاڈا خیال ہے مزید آ ویسن کہ انہاں دے ورثاء وی تاں آخر ہن کہ ہن تک سارے لوگ اپنے اپنے گھراں وچ تاں پہنچ گئے ہوسن ہن جیڑھے گمشدہ ہن جیڑھے کہیں نہیں پی ٹی آئی پہلے تاں انہاں دی لسٹ بناوے نا کہ کیڑے کیڑے لوگ گمشدہ ہن ولا انہاں دے پی ٹی آئی دے تے کوئی اعتبار نہیں کریندا کہ جھوٹ بولیندے پن تے ول انہاں دے ورثاء کوئی تے گھن کے آون او ݙکھاون کہ پی ٹی آئی ہمیشہ غلط بیانی دے نال کم گھندی ہے یا اوکوں ہک ایہو کریندی ہے چیزیں کوں ٻہوں ودھا چڑھا پورے بیانیے بݨیندی ہے۔ بیانیے بݨیندی ہے جھوٹے بیانیے جھوٹے سچے بیانیے جھوٹے بݨیندی ہے زیادہ تر سچے کیا بݨیندی ہے سو ایں ساری صورتحال دے وچ کوئی انہیں تے اعتبار کرݨ واسطے تیار کائنی۔

جی ہاں اے تاں چلو تھی گی گال پی ٹی آئی دے حوالے نال پی ٹی آئی دا جڑا اے معاملہ ہے بی جڑی ایک خبر ہے وہ چنگی خبر بھی آکھ سکتے ہیں آج اسلام آباد وچ ہوئی ہے کہ پاکستان جڑی انٹرنیشنل ایئر لائن ہے چار سال بعد یورپ نے پابندی ہٹا ڈتی ہے کہ جیڑی ایئر لائن جیڑی ہے اتھاں روک ڈتا گیا ہا تو پتہ ہو سی پاکستان تحریک انصاف دے حکومت دے دوران انہاں دے جڑے وزیر ہوا بازی ہن سر غلام سرور خان صاحب انہاں نے فرمایا ہا کہ پی ای اے دے جڑے پائلٹ ہیں ڈگریاں کہیں نہیں چیلی ڈگریاں ہیں اندے بعد معاملہ تھیا ہا تے پی پی ای اے جڑی ہے نا کوئی دے مول ایویں سمجھو لا دیتا نے ݙاہ ارب روپے دی ٻولی جیڑھا نا پچھلے مہینے سامݨے آئی ہوندی اے ہک اچھی خبر بہرحال اڄ آئی اے ایندے اتے کوئی تبصرہ کریسوں۔ ݙیکھو سی غضنفر صاحب اچھیاں خبراں تاں ایں ملک دے وچ ختم تھیندیاں ویندین نا ہک اچھی ٻی خبر وی اے کہ کچھ اوادن پندرہ کہ سولہ ارب ڈالر خاص کر ریزرو جے پا جو ایندے ہن ڈالر دے ہن او وی پہنچ گئن اے وی ہک خوش آئند تے اچھی خبر اے کہ معیشت کوں ایندے نال کوئی نہ کوئی بہتری سٹیبلٹی دی شکل نظر آسی پولیٹیکل جیڑھی اپنا جیڑھے ویلے تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نئیں آندی اوندے واسطے ریاست جتھاں وی پولا پولا ہتھ رکھیندی اے نرم ہتھ رکھیندی اے تے اتھاں پی ٹی آئی آلے پکڑائی نئیں ڈیندے ذرا سخت ہتھ رکھیندی ہے تے پی ٹی آئی آلے چیخنڑ لگ ویندن کہ ساڈے نال سینہ کیا پے تے غیر سیاسی عمل کریسن تے غیر سیاسی عمل دے وچ جیڑھے تساں میدان جنگ بنا کے اگر کہیں شہر ہن کوں آسو یا جتھاں گاہ ہن کوں سمجھسو یا جے دھرنے دی جگہ کوں میدان جنگ بنا کے آسو تے تہاڈے کنے زیادہ پروفیشنل لوگ اگو کھڑے ہن تے فوج کنے زیادہ پروفیشنل جنگ لڑنڑ آلے جنگ جنہاں دا کم ہے لڑنڑ آلے انہاں کنے بہتر جنگ تے تساں نی ویل لڑ سکدے نا سدھی جیہی گالھ ہے

کسی اجلاس سڈوا کے تے تساں صوبائی اسمبلی دا کہ صوبائی اسمبلی دے ہن جیڑھے اگر سیشن چلدا پیا ہوئے تے گورنر راج نہیں لگ سکدا سو تو اپ جیڑ ویلے وی ٹھڈی ہوا اسی تو کو ٹھڈی ہوا تے قائم دی طرفوں اسی تو ٹھڈی ہوا جمہوری عمل دی طرفوں اسی تو ٹھڈی ہوا

پاکستان دا جتھاں جتھاں انہیں دی بھاویں لیڈرشپ ہے جتھاں جتھاں جیویں تیویں پاکستان دا اساں کیویں نقصان کرا سکدے ہاں اساں او نقصان کراوݨ اور اتھاں ایندے وچ اساں انسٹیبلٹی گھن کے آوݨ اور ایکو پولیٹیکلی ایکو معاشی طور دے اتے ایکو ہر طریقے نال انسیکیور کر ݙیووں اور اے اتنا لا ساڈے کنے کشے کہیں نہیں تے بس سب کچھ ختم تھی ویندے یا ساکوں آن کے ݙیویں اگر آؤ تساں اے پاکستان ہاں جی خان کہیں نہیں تے پاکستان کہیں نہیں

نہ کݙی ماضی کنے پہلے سکھی ہے نہ میݙا خیال ہے او ہݨ سکھسی ایں دفعہ میݙا خیال ہے کہ انہاں کوں مزید زیادہ سخت حالات دے واسطے تیار راہوݨا چاہیدا ہے مزید زیادہ انہاں دے خلاف کاروائی دے امکانات تھیسن بہترین نہ تھی ہݨ کہیں کوں آکھ وی نی سکدے کہ ساݙے نال آ کے ٻہو او ساݙے نال کوئی ڳالھ جنہاں کوں انگیج کرݨ دا ہک موقع ملیا ہک ٹائم ملیا انگیجمنٹ بݨ چکی ہے رابطے استوار تھی ڳئن جیلھے اسلام آباد آندے پئے ہن جیڑھے چھویہویں آئینی ترمیم دے وچ باقاعدہ جے یو آئی ایف نال انہاں دا بہوں وڈا جھیڑا ہا فساد ہا مولانا دے حوالے نال پی ٹی آئی دی کیا حلقہ بعد استعمال کریندی ہی ول اتنا انہاں دی آپس دے وچ کوئی ایک او تھی گئی جڑت تھی گئی کہ شام فجر پی ٹی آئی دی اعلی قیادت جڑی موجود ہے ظاہر خان صاحب دی تائید بھی ہوندی ہے ان دی تائید ہوندی ہے خان صاحب دی تا شام فجر مولانا دے گھر ہن جیا ساں تے ہن جیڑھیاں ہتھ نال کھلݨ آلیاں ڳنڈھیں ہن انھاں کوں تساں چک نال تاں کوں کھولݨا پئے ونڄے تے تساݙے آپݨے واسطے پرابلم ہے باہر قیدی دے وچ پی ٹی آئی دے واسطے ہک چھوٹیاں چھوٹیاں خوشخبریاں وی نال نال ہن زین قریشی دی ضمانت وی قبول اپنا منظور تھی گئی ہے عامر ڈوگر دی ضمانت وی منظور تھی گئی ہے پتے پی ٹی آئی ایندے توں خوش تھیندی ہے یا پی ٹی آئی انہیں دے نال کیا طریقہ کار اور کیا رویہ اختیار کریندی ہے اور او اے او قائدین ہن جیڑھے بس اپنا قافلہ گھن کے ٹرے ہی ہن تے او اپنا گرفت اچ آئے گئے ہن او جیویں گرفت اچ آئے ہن

بہوں زیادہ حد توں زیادہ مایوسی ہے تے ولا اوہے پرانڑیاں گالھیں شروع کر ڈتے نے کہ یار اپنڑاں اپنڑاں بس کم کرو اے ملک چھوڑ ڈیوو یہ کر ڈیوو او کر ڈیوو ایں ملک دے وچ کجھ نی تھی سگدا ہن ایں جیڑھی مایوسی ہے اوں کلاس دے وچ جیکوں عمران خان نے ہوپ ڈتی ہئی او ہک دم مایوسی دی شکار تھی گی ہے تے ایندی ریسپانسبلٹی یقینی طور اتے عمران خان دے اتے آندی ہے کہ جیہڑا سیاسی راستہ اپناوݨ دی بجائے تصادم دا راستہ ہر دفعہ اپنیندے اور تشدد دا راستہ اپنیندی ہے پی ٹی آئی او پی ٹی آئی واسطے سخت نقصان دہ جا جا اینجے ویلے توک میں تازہ ترین اپ ڈیٹ ہی ڈتی ونجا کہ گنڈا پور صاحب اسمبلی اچ پہنچ چکن تے اسمبلی دا اجلاس بھی ترے چار گھنٹے دی تاخیر نال ہونے شروع تھے تے اج جیڑھا پارلیمانی پارٹی دا اجلاس ہا او ختم تھی ڳئے، پارلیمانی پارٹی نے علی امین گنڈا پور تے بھرپور اعتماد دا اظہار کیتے تے نال پارلیمانی پارٹی دے وچ تنقید وی تھئی اے قیادت دے اتے ایں موقع تے علی امین گنڈا پور صاحب نے اے آکھے کہ میں جیڑھا ہے نا سب توں آخر تے ڈی چوک توں نکتھاں اسلام آباد وچوں نکتھاں اور میں ایں گالوں نکتھاں کہ میں بشرا بی بی کوں بچاوݨا ہا۔

جیڑھی قرار داد آئی ہے بلوچستان دے وچ اوندا جواب وی آسی تے اج جیڑھی خان صاحب اپنا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جیڑھی گفتگو کیتی ہے پاکستان تحریک انصاف تے مقدمات قائم کرن دے حوالے نال جیڑھے آلریڈی مقدمے درج تھیندے پئن ڈوجا تریشری وار ہے روز خبر آندیاں پئن کئی ویلے کیڑے شہر اچ ٹیکس لا اچ اٹک اچ جہلم اچ پنڈی اچ جاہ جاہ تے انہاں دے خلاف مقدمات پنجاب دی حد تک اسلام آباد دے وچ وی مختلف تھانڑیاں وچ پرچے درج تھیونڑ شروع تھی چکن تے اے اپڈیٹ ہئی قومی سطح دی تے ہنڑ سرائیکی وسیب دے حوالے نال اج کیڑھے معاملات شکیل خاں ڈسکس کروں۔
غضنفر صاحب معاملہ تاں رفعت عباس صاحب دی جیڑھی بیٹی ہے اوکوں مبینہ طور دے اتے ہراس کرنڑ آلا جیڑھا معاملہ ہے او اڄ وی وسیب دا ساریاں کنوں وݙا معاملہ خاص طور تے سوشل میڈیا دے اتے لوک اظہار یکجہتی کریندے رہ ڳئن رفعت صاحب نال اور ایں سارے عمل دی مذمت کریندے رہ ڳئن کہ
مبینہ عمل دی کہ اوکوں جیڑھا ہے ہراساں کیتا ویندے ٹھیک ہے نا تے بہت سارے لوگوں نے ایں تے اظہار افسوس وی کیتے اور اظہار یکجہتی وی کیتے رفعت عباس صاحب نال تے اڄ تک دی تاں ایہ صورتحال ہے۔ یقینی طور اتے میکوں نئیں لگدا کہ ایہ معاملہ اتنی آسانی نال ختم تھی ویسی۔ ایہ معاملہ اڳ اتے کہیں نہ کہیں فورم اتے ویسی اور ایندا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلسی۔ بہر خیر بہتر ایہ ہئی کہ میڈم ایکوں نسیم اختر کہیں طریقے دے نال ریکنسیلیشن اچ لڳے ونڄن ہا۔ تے او انہیں دے واسطے زیادہ بہتر تھیسی کیونکہ میکوں نہیں لگدا کہ یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن دے وچ ہن کوئی ایسی ایڈمنسٹریشن یا وائس چانسلر جیڑا ہے او کہیں گروپنگ دا پریشر اچ آوے یا کہیں ہی دے وچ پریشر اچ آوے تے ڈیدے ہیں ممکن ہے کوئی

ایں قسم دا سچویشن نہ آئی اچھی ویا اینی ہاؤ لیٹ سی جیڑے لے مختلف فورمز ہوتے کیونکہ رفا صاحب نے آکھیا کہ اسا وائس چانسلر نال وی انہاں حوالے نال مل سوں اور گورنر کو وی اپیلاں تھیون لگ گئے سوشل میڈیا دے تھرو تھیون لگ گئے تے لیٹرز وی پتہ لگے کہ مختلف جائیں دوتے ہیں

لیکن ایکو تاں ایکو تاں ایویں سمجھو کوئی کھندا ہی نہیں نا ظاہر ہے یہ جڑا جی۔ کوئی چیز ہی کہنی لیکن باہر کیف وہ ایک بال دے یا ایک اسٹوڈنٹ دی یا جڑا طالب علم ہے اون دی مینٹل ہی کو بالکل ڈسٹرائے کر کے رکھ دے دے تے وہ ساری چیزیں دے وچ جی میں رفت ہے بیان کیتے نا وہ والے نالو کافی

اور ایں انتظامی مسئلے دا یقینی طور دے اتے او یونیورسٹی ایشو کوں ڈیکھسی، معاملے کوں ڈیکھسی اوں دا جو وی آؤٹ کم آوے۔ ہنڑ اے ہے کہ یا تاں ریکنسیلیشن تھیوے ٹھیک ہے نا یا اے ہے کہ معاملہ اگوں تے چلے تے ول اوں بچی دی تعلیم دا سلسلہ اگو تے شے حالانکہ رفعت صاحب اے وی آکھ ڈتے کہ انہاں نے اپنی بچی کوں آخری دھاگے توں چھوڑ ڈتے ٹھیک ہے نا جی جی صورتحال آ کے بنی ہے رفعت صاحب نے جڑا پوسٹ کیتی ہے سارے پروگرام تو اساں رات جڑے لیندے بیٹھے تھے اون دے بعد ایک انہاں نے پوسٹ کیتی ہے رفعت عباس نے انہاں دی پوسٹ جڑی ہے

آپ سب کی بیٹیوں سے معافی کا طلبگار ہوں رفت عباس ملتان اے سہی رفت صاحب دی اے پوسٹ اے ظاہر ان دی وضاحت دی ضرورت کہہ نہیں پوسٹ دی بہت واضح انہوں نے لکھے ان اتنے ایک خبر بھی تسا رات اسا ڈسکس کیتی ہے

تے بہوں ساری جئیں توں تے فیساں لیٹ تھیندیاں نے واحد واحد کیس تاں نہیں جیندے فیس فیس لیٹ تھیندی پئی ہے تے فیس جی لیٹ کہیں کو جو بنا کے ہن اچھا اگر انہیں دا گائیڈ نہیں مقرر کیتا گیا تے اون دی ہوں کیا وجہ ہے ہن اون دے ٹیکنیکل پوائنٹ دی طرف آسی ایندی ہک میری اطلاع دے مطابق ہک انکوائری ایندی یونیورسٹی

تے
میکوں میکوں ایہو پتہ لگے کہ انہاں نے اوندے وچ ڈاکٹر نسیم اختر دے سائیڈ دے حق وچ انہاں دے پوائنٹ آف ویو دی حمایت نہیں کی ٹھیک ہے اور جڑے تک وہ رپورٹ سامنے نہ آسی اوندا پتہ نہ چل سکتی کہ اون وچ کیا ہے یا کیا نہ ہن تک دی جڑی ساری

اور اوں محبت دے وچ اگر او رفعت عباس تے کھڑا وی حق دے اتے ہووے تاں ول یقینی طور دے اتے گالھ جلدی ختم نہ تھیسی۔ خال کوں ختم اگر ول کرنا پوسی تے ول اوہ گالھ اے کہ رویے میٹر کریندن اور اوکوں جتنا جلدی یو کیتا ونج سگدے یو بہتر کیتا ونج سگے اور وچ کوئی درمیان وچ میکوں ہن کوئی ایسی ایسے لوگ وی کینی جیڑھے بہہ کے ایں سارے معاملے کوں

رفعت صاحب نے کہیے کہ او ایں معاملے کوں کتھاں ونڄ کے کیہڑے طریقے دے نال ختم کریندن یا ایہو کریندن۔
بہرحال ایں معاملے تے جو وی رپورٹ ہوسی تہاݙی کوں اڳوں تے وی ڈسکس کریسوں شکیل خان، ایں توں علاوہ جیڑھا اساں نشتر دا معاملہ ݙیندے پئے ہاسے اتھاں نشتر صاحب ہک تاں نویں ایم ایس ڈاکٹر زاہد دی تعیناتی تھئی ہے ٹھیک ہے نا سی تے انھیں دی تعیناتی دے نال اڄ جیڑھا ہک آرڈر تے ہک جیڑھے ایڈیشنل ڈپٹی اپنا میڈیکل آفیسر ہن اوہی ہٹا ݙتا ڳئے ڈاکٹر شاہ زمان کوں جیڑھے پچھلے ایم ایس دے بہوں قریبی تصور کیتے ویندے ہن اور انھیں دے اتے کرپشن دے وی ایلیگیشن ہن ڈاکٹر شاہ زمان دے اتے اڄ اوہی ہٹا ݙتا ڳئے۔ پی ایم اے دا احتجاج رک گئے او مزید احتجاج کینی کریندے پئے حالی تک وائس چانسلر ڈاکٹر میناز خاکوانی دے استعفے دے حوالے نال وی کوئی صورت حال کلیئر کینی تھئی کہ آیا انہاں نے استعفی گورنر کوں بھجوائے یا کینی بھجوایا یا بھجوا ڈتے نے تاں اوندے اتے کیا فیصلہ تھئے یا جیڑھی سمری موو تھی چکی ہئی چیف منسٹر کوں اوندے وچ فردر کیا پیش رفت تھئی ہے۔

ہوں
ٹھیک ہے شکیل خان اج پروگرام دا ویلا میرے خیال مکدا پے تے کوئی آخر تے کوئی میسج کوئی سنیہا کوئی پیغام کوئی ڈیون چاہندے ہو تا دوستیں کو دیو تے ول کل کل کنے جڑا ہے نا کل واسطے

سارا پروگرام ݙے دیو سارے پروگرام کوں تساں شیئر کرو اگر تساں ساکوں ٹویٹر تے ایکس تے ݙیندے بیٹھے ہو تاں تساں ایکوں ری پوسٹ کر چھوڑو لائک کر چھوڑو تے کمنٹ وی کر چھوڑو اگر تساں فیس بک تے ݙیندے بیٹھے ہو تاں فیس بک تے اتے وی کمنٹ دا آپشن ہے کمنٹ وی کرو تے ایکوں تساں شیئر وی کرو ایکوں اپݨی پروفائل تے شیئر کرو اپݨے پیج تے شیئر کرو اپݨے گروپاں اچ شیئر کرو تے نال کمنٹ بھی کرو تے لائک بھی کرو اگر تساں کوئی یوٹیوب تے ریدے بیٹھے ہو تے یوٹیوب تے بھی تساں پروگرام کو کمنٹ بھی کر سکدے ہو تے لائک بھی کر سکدے ہو کل تک میں کو تے شکیل بلوچ کو اجازت دیو رب سونے دے حوالے